السلام علیکم ناظرین ڈیلی سویل بیٹھک دے وچ میں ہاں تارا دوست تارا ہوست غزن فرم باز ایک لمبی مد پچھوں ول تاری خدمت پچھ حاضر ہیں تے ڈیلی سویل بیٹھک دا سلسلہ نوے سروں ولا پر شروع کرنے ہیں سب توں پہلے ٹیلی سویل بیٹھک دے وچ میں توارے کیتے گھن کے آیاں سائیں رفت عباس دا ناول نیلیاں سلھاں پیچھوں اے ناول دی پڑھت کرے سوں بتری دریا ہن اے ناول دیاں کٹھے جھاک سوں دیکھ سوں کہ رفت سائیں نے نیلیاں سلہ پچھوں کیا ڈٹھا یہ تو پہلے کہ میں ناول شروع کرا تمام دوستیں توں ارداس ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کرو تے نال بیل آئیکن بھی دبا دیو تاکہ روز دیہاڑی جیڑے ویلے بھی نیلا سلا پیچھوں دی کوئی نوی قسط گھن کے آواں کہیں نوی دری جو لنگھوں تا تساں بھی سارے نال نال رہو شروع کریں دے ہیں تینی فتح باز کا ناول نیلیاں سلا پیچھوں پہلی دری ہے قصے وچ قتل او ہیر دے قتل دی ایف آئی آر درج کراوݨ چاہندا ہا۔ ایہ ہک ادریمہ ہا جیڑھا روز دی حیاتی وچ اوکوں پئے ڳیا۔ نگھابر پچھوں بھانویں کہیں نویں پراݨی کتاب دا باکھا، کہیں سݨی اݨ سݨی کہانی دا کڑوا یا وت کہیں ݙٹھے اݨ ݙٹھے ناٹک دا پوکھا پیا پوندا ہا۔ اوکوں کہیں گھڑی دھیان ہک پئے گیا جو ہیر دے قصے وچ کہیں پریت ناویں ہک تریمت دا قاتل تھئے۔ ہک ڈینہہ اوکوں لگیا جو او ایں قصے وچ تھیوݨ والے قاتل دا مدعی ہے۔ کہیں دی پریت پچھوں لکیل قتل حیاتی کوں بے تھتھا کرݨ والی ڳالھ ہے۔ ایہو جاہ ہے جتھوں کہیں قصے دا منڈھ وچھوڑے دے پام تے پڄدے۔ ایں ملاپ تے وچھوڑے دا ٹکرا وچوں ہک قصہ گو ہک چس کوں وݨدے تے قتل جیہا دروہ ایں چس پچھوں لک ویندے۔ اکھیجے ایں واند وچ ملاپ دی ٻی کھالی اندھ نکھیڑے وچ لہہ ویندی اے بھانویں ایں وسوں وچ قصہ سݨاوݨ اتے سݨݨ والیں دے بھاڳ دا معاملہ ہووے جو ہک اݨ ݙٹھی چلت انہاں کوں حیاتی وچوں کڈھ کے موت دی ڳلیاں تئیں پڄیندی اے۔ ایہو دروہ ایں قصے وچ وی تھیا۔ تے قصہ خود جیوݨ دے دڳ توں ہٹ کے ہیر دی موت بݨ ڳیا۔ یاوت ایں قصے دی وݨت پچھوں کوئی اݨ کتھیا دڑکار ہا جو لوکیں دا قتل قصے کوں اڳوں ودھاوݨ دی ابھال وچ لک ویندا ہا۔ اے کون ہا؟ جیڑھا قصیاں توں تکھائی منگدا ہا جو قصے وچ تھیوݨ والی موت کوں وسار کے نویں موت توں لنگھیا ونڄے۔ موت دے نروار یا قاتل تئیں پڄݨ کیتے قصے کوں پچھاں وڑݨا پوندا ہا۔ پر انہاں اے ڳالھ ہوک ݙتی ہئی جو قصے کݙاہیں پچھاں نئیں ولدے۔ بھانویں ہیر دے قصے وچ وی ایہو کم تھیا ہا جو ہیر دا قاتل قصے کوں اڳونہاں درکاوݨ دی تکھائی وچ لک ڳیا ہا۔ او آہدے ہن پچھاں ول کے نئیں ݙیکھݨا نہ تاں پتھر دے تھی ویسوں۔ پچھاں قتل تھیا لاتا ہا۔ پنجوی فروری ݙو ہزار ستارھاں اوں ملتان دے قلعے دی چاڑھی چڑھیاں تے دم دمے دیاں پوڑیاں تئیں ونڄ ٻیٹھا۔ ایں دم دمے دی ݙاہ ٻارھاں سال پہلے جڑ بھا تھئی ہئی۔ تے ہن ترے کوٹھا گیلریاں وچ ایں شہر دی چتر کاری دا کم نشابر ہا۔ اے اندرون شہر دے روایتی چتر کارے دیاں چتراں ہن جیڑھے ملتانی چتر کاری دے نال نال ایرانی مینا توری دے وی اٹکل کار ہن تے گھوڑیاں اتے ٻیٹھے ہوئے دھاڑیلیں کوں ٻہوں حب نال چتریندے ہن۔ اے ساریاں چتراں ملتان دی قدیم دی تاریخ دے ناں تے لڳیل ہن تے رل کے ہک قصہ پیا کریندا ہن۔ اے ساریاں چتراں ملتان دی قدیم تاریخ دے ناں تے لگیل ہن تے رل کے ہک قصہ پیا کریندیاں ہن۔ انہاں چتراں وچ یونانیاں، ترکمانیاں، عرباں، ایرانیاں، افغانیاں، سکھاں تے انگریزیاں دی چڑھت وچوں کئی واہراں چھڑدیاں ہن۔ شہر دے گھیرے وچوں النگاں اتے ٻوہیاں دے ترٹݨ دا شور مچ ڳیا ہا۔ شاہ دیاں کندھاں تے دھاڑل ݙاکھیاں گھت کے پئے چڑھدے ہن تے ہک دنیا لڑدی بھڑدی تفصیلاں توں پئے ڈھاندی ہئی۔ پہلے منجنیقاں تے وت توپاں نال کندھاں وچ ٻارے نکل آئے۔ تے ساریاں چتراں دھاڑل دی جت تے اپݨے شہر دی ہار وچوں نشابر پیاں تھیندیاں ہن۔ انہاں وچوں کوئی وی چتر گھیرے وات آئے ہوئے شہر دیاں ویڑھیاں وچ یا ڳلیاں تئیں نہ پڄی ہئی۔ انہاں وچوں کہیں وی چتر وچ اندرون شہر دے کہیں ڄݨیں دی ٻوتھی نہ پئی ݙسدی ہئی۔ انہاں وچوں کوئی وی چتر نہ ݙسیندی ہئی جو دھاڑ دی مار اتے آئے ہوئے شہراں دے کوچے تے بازار کیویں ندردن۔ اے چترکار کیندے پاسوں ہن؟ اے چترکار ملتان دیاں ڳلیاں دے وسنیک ہن۔ پر اپݨیں چتراں وچوں ملتان اتے چڑھدے آندے دھاڑیلیں دا سواگت پئے کریندے ہن۔ انہاں چتراں دا رنگ نیلا چٹ، ٻاریں دی دھڄ اتے اسمان دی کھل دے بھلاند روپ قتل توں پہلے دی ڈھارس تے قتل دے بعد دی ترسلا پیا ݙیندا ہا۔ ایں نیلے رنگ قتل کوں اسمانی تے الہامی بھیت بݨا ݙتا ہا۔ اے نیلا روغن ݙسیندا ہا جو شہر دا قتلام ہک ذمہ واری ہئی جیڑھی انہاں سورمیاں پوری کیتی ہے۔ انہاں چتر دا پیلا رنگ قتل توں پہلے تے پچھاں حاکم دی وݙائی تے چنڳائی دی ݙکھالی ہئی۔ ایں پیلی واند وچوں بھانویں چتر کاریں ݙسایا ہا جو نواں بادشاہ ٻہوں بھاڳ وند اتے ݙیالو ہے۔ ایں رنگ دی لڳت پئی ݙسیندی ہئی جو قتلام پچھوں شہر اتے برکت دا ویلھا ہے۔ تے پیلا وکرا مقتول شہر وچ نویں حاکم دے گھوڑے اگوں ٹردا ہویا ݙینہہ ہا۔ ایہو پیلا رنگ کٹھے ہوئے شہر دا سجھ ہا جئیں وچ کہیں کہیں جا رتویل رل ڳئی ہئی۔ انہاں چتراں دا ساوا رنگ دھاڑیل دی جت دا ہوکا تے قتلام پچھوں اوندے کلم گھیرے دی ہکل ہا۔ اسابا رنگ ایں گالھ دی چرچا ہئی جو ہک وڈے کٹھال پچھوں شاہر دی ساری اوکھ ٹل گئی ہے۔ انہاں چتراں پچھوں دھاڑل سورما بن گیا ہا۔ دیگر تئیں اوندی اچ شاہر توں آئل دوست نارنگی اتھائیں پجائی تے ڈوہیں قلعے توں ہیٹھاں کتاباں دی ہک دکان وچ لہہ گئے۔ اوں رات او ٻہوں ݙینہاں بعد پچھوں کٹھے ستے تے دھمی انہاں اپݨے فلیٹ دی تاکڑی وچوں شہر دیاں سڑکاں اتے لوکیں دی بھانگ ݙٹھی۔ اڄ انہاں اندرون شہر دے پراݨے کتب خانے تئیں ونڄݨا ہا تے ہیر دے نسخے کٹھے کرݨے ہن۔ نرنگی ایں ڳالھ دی ڄاݨ وندی وچوں جو او ڄݨاں ہیر دے دے قتل دی گھاگر وچ ہے تے اوکوں ہک باری وت ہیر دے قصیاں دے نویں تے پراݨے نسخیاں دی لوڑھ ہے اوچ توں ملتان پڄ ڳئی ہے۔ کل شام او شہر وچ کتاباں دیاں نویاں دکاناں وچ ڳئے تے چراغ اعوان، دمودر داس تے وارث شاہ دی ہیر دے کئی نسخے کٹھے کیتے۔ ایں گھڑی او ٻوہڑ دروازہ اندرون ملتان پئے ویندے ہن جتھاں چھاپہ خانہ آوݨ پچھوں ملتان دے کئی کتب چھپاریاں یونیورسوں دے شاعریں تے ادیبیں دیاں کتاباں چھاپیاں ہن تے کجھ ورھیں پہلے تئیں ایں بازار وچ انہاں دیاں ٻہوں ساریاں دکاناں ہن۔ اڄ اتھاں کپڑے دیاں بھٹیاں کھل ڳیاں ہن تے کتابیں دی کوئی ݙس نئیں پئی پوندی ہئی۔ انہاں ہک بازار توں کتاباں دی دکان دا پچھا۔ اوں اڳوں ہک پلاسٹک دے تھاواں دی ہٹی توں اشارہ کیتا۔ اتھاں ہک ٻڈھڑا ڄݨا انہاں کوں اپݨی ہٹی دے پچھلے پاسے گھن ڳیا، جتھاں لکڑ دیاں الماریاں وچ پراݨیاں کتاباں تے کتابچے پئے ہن۔ ایہ ہک تھولی جہیں جاہ ہئی، جتھاں کتابیں اتے ملتان دی دھوڑ ڄم ڳئی ہئی۔ تے ٻہوں سارے کتابتیاں دے ردی ساڳی بنڈل ٻدھدے پئے ہن۔ او ہولے ہولے ایں کھنجی ہوئی جاہ دے سوئیں تھئے تے کہیں گھڑی وچوں انہاں کوں لڳیا جو ایہ ہک موکلا تے دریگھا کتاب گھر ہے۔ چھت نال ہک پیلا چالی وولٹ دا بلب پیا جھلدا ہا پر کہیں جھٹ وچوں ڄاپیا جو ٻہوں سارا چانݨ پیا آندے۔ ٻڈھڑا اپݨی ہٹی کوں وسار کے چپ چاپ تھئیں کھڑ ڳیا۔ اساں ہیر دے چھپل نسخیاں کیتے آئے ہیں، انہاں آکھیا۔ ٻڈھڑا کجھ نہ ٻولیا تے ہتھ نال اینویں اشارہ کیتس جو سامݨے الماریاں ہن، تساں کجھ ڳولݨا ہے آپ ڳول گھن لو۔ پت ہیر دیاں نسخیاں دی ڳول وچ انہاں کوں لڳیا جو ایہ ڄاہ ہک اݨ کھٹ جہان بݨ ڳئی ہے۔ جتھاں او ہمیش توں کتاباں پئے ٻݙیندے ہن۔ انہاں جائنیاں انہاں جائنیاں درگھیاں موکلیاں اتے اچیاں الماریاں وچوں او کہیں قدیمی بھیت تاݨی پڄ ڳئے ہن۔ انہاں کوں ایں شہر بھل دنیا جہان داں کتاباں ݙکھایاں ڳیاں۔ ٻہوں ساریاں پرسانگاں دھک او الماریاں دے اتلے خانیاں تئیں پڄ ڳئے۔ او الماریاں دے ادھ وچ ٹردے تے کتاباں کوں ݙیندے ہوئے پرہیں تئیں لڳے ڳئے تے وت ٻئیاں الماریاں دے ادھ وچوں پچھاں ولھیے۔ اے پچھاں ولھݨ انہاں اپݨی مرضی دا کیتا نہ تاں کتاب گھر ٻیاں وی اڳاں پیا ویندا ہا۔ انہاں کوں وت ایویں لڳیا جو ٻہوں سارے لوک انہاں دے نال نال الماریاں دے اڳوں پچھوں بھوندے پئن تے اپݨی اپݨی لوڑھ دیاں کتاباں پئے ڳھلیندن۔ وت ایہ لوک ودھݨ پئے ڳئے تے نال نال کتب خانہ وی ڈھیر درگھا اتے موکلا تھی ڳیا۔ وت ٻہوں سارے لوک اچے الا وچ کتاباں دا ناں گھنݨ اتے انہاں کوں الماریاں وچوں کڈھݨ پئے ڳئے۔ جی دوستو یہ ہے پہلی دری اج جڑی میں تارے نال سانجھی کیتی ہے نیلیاں سلا پچھو دیاں اکتری دریاں باقی ہیں تساں سارے نال رکھو اساں اگلی دری گھن کے پل تارے نال حال حویلا کرے سوں تارے نال سانجھی کرے سوں اج اپنے دوست اپنے ہوسٹ بدن فرا باس کو اجازت دیو رب سونے دے حوالے